Shwmae, Lois Arnold dw i, a heddiw dwi'n mynd i ddarllen stori o fy llyfr gorau Glas. Ac yn y llyfr mae Alex yn yn gweithio i'r heddlu ac mae hi'n dweud storïau am beth sy'n digwydd yn y gwaith. A heddiw dwi'n mynd i ddarllen y stori Protest y Plant. Un dydd Gwener mae'r tîm ar y prom. Shwmae bawb, meddai Sergeant Roberts. Bore braf! Shwmae Sarge, mae pawb yn dweud. Reit, mae'r plant yn y brotest yn cwrdd yma. Wedyn maen nhw'n cerdded i'r dre am rali. Dwi ddim yn disgwyl problemau. O na, Sarge! meddai Kelly, mae Kelly yn y tîm gyda Alex. Beth? dwedodd y Sarge. Dych chi ddim yn disgwyl problemau? Mae'n anlwcus, fel dweud Macbeth yn y theatr. Am naw o'r gloch mae llawer o blant ysgol ar y prom. Mae mamau a thadau yma hefyd gyda babis a phlant bach mewn bygis. Mae'r plant yn cario arwyddion a dyma nhw, y plant a'r bobl ifanc, gyda arwyddion. Ac mae'r arwyddion yn dweud Does dim planed B, a mae plant cŵl eisiau planed cŵl. Ac hefyd, hinsawdd heddiw, ysgol yfory. Mae plant yn dechrau cerdded ar hyd y prom. Mae e fel carnifal. Ar y blaen, mae grŵp yn cario byd mawr. A big globe. Byd mawr. Mae drymiau, carinet a saxoffôn yn chwarae. Dwi'n gweld athrawes o Ysgol Aberglas, Miss Williams, Maths. O dia! Ro'n i'n anobeithiol yn nosbarth Miss Williams, Maths. Shwmae, Alex, meddai hi. Rwyt ti yn yr heddlu nawr, bendigedig. Waw, person nais i yw Miss Williams Maths. Dyn ni'n cerdded i'r ganolfan siopa. Nawr mae plant yn canu. Ein planed ni, ein dyfodol ni. Mae pobl ar y ar y stryd yn stopio i edrych a gwrando. Mae plant yn canu yn dda, dwi'n dweud wrth Miss Williams. Ydyn, mae grŵp bach yn yr ysgol yn ysgrifennu y caneuon. Hm, yn yr ysgol ro'n i'n poeni am fy marciau, dim am y blaned, meddai Vikram, mae Vikram yn y tîm gyda, gyda Alex. Wel, swat oed ti, Vikram, mae Kelly yn dweud. Ro'n i'n hoffi dawnsio, canu ac actio. A nawr dyma fi yn y blincin heddlu. Mae Hollywood wedi colli seren, meddai Sergeant Roberts. Lwcus i ni. Mae'n hoel gweithio mewn tîm. Mae'r plant yn stopio wrth neuadd y sir. Beth da ni eisiau? Mae bachgen yn gwaethu. Dim carbon! Carbon! yw'r ateb. Pryd da ni eisiau fe? Nawr! Mae pawb yn gwaethu. Nesa, dyma surprise i chi. Mae'r bachgen yn pwyntio at neuadd y sir. Mae anifeiliaid ar y to! Wel, pobl wedi gwisgo fel anifeiliaid. Mae tiger, orangutan, pengwin ac arth wen. A dyma llun o'r plant wedi gwisgo fel anifeiliaid ar y to. A dyma Sargeant, dwi ddim yn hapus. Mae baner fawr gyda plant. Gwrandewch ar y plant. Mae plant yn clapio. Siamai! Mae Tiger yn gwaeddi. Diolch am y croeso! Yeah! Mae pawb yn gwaeddi. Ond ble mae'r cyngor? meddai y Tiger. Dewch lawr, plîs, dyma Sargeant. Dewch lawr, plîs. Mae e'n Rio ar y Tiger. Na! Mae Tiger yn ateb. Dyn ni eisiau siarad â'r cyngor. Dyw'r cyngor ddim yn hapus am y brotest, meddai Miss Williams. Iawn, meddai Sergeant Roberts, a maen nhw'n gallu siarad â'r plant am ddeg munud, dwi'n siŵr. Alex, Siân, ewch i'r neuadd i ffeindio rhywun pwysig. Nawr, mae faniau y bbc ac S4C yn dod i'r maes parcio. Bws y teledu! meddai Kelly. Felly mae Siân a fi yn mynd i Neuadd y Sir i ffaindio rhywun pwysig. A dyn ni'n ffaindio y Maer the Mayor. Protestwyr ar y to, ofnadwy, meddai'r Maer. Typical o rai teuluoedd Aberglas. A dyma'r Maer a dw i ddim yn hapus o gwbl am y brotest. Dych chi'n gallu dod i siarad â nhw, sir? Dyn ni'n gofyn. Na, blackmail yw e. Arrestiwch nhw! Wel, sir, dwi'n chwarae golf gyda prif gwnstabl, mae Mair yn dweud. Dwi'n mynd i ffonio fe! Mae lolfa y Maer yn grand iawn. Mae llawer o luniau yno, y Maer gyda Charles a Camilla, y Maer gyda Richard Branson, gyda Dafydd Elis Thomas, gyda Charlotte Church. A chi'n gallu gweld y lluniau ar y wal yn Parlwr y Maer. Mae bbc ac S pedwar ec am y yn ffilmio Sir, dwi'n dweud wrth y Maer. O, wel, wrth cwrs dwi'n hapus i helpu, mae e'n dweud. Felly, dyn ni'n mynd allan ac mae'r Maer yn siarad â'r plant. Prynhawn da! Mae Cyngor Aberglas yn gweithio yn galed i helpu problemau carbon, mae e'n dweud. Ha ha, mae Rolls Royce gyda chi, mae'r pengwin ar y to yn gwaeddu. Dwi'n rhedeg i'r gwaith, meddai'r Maer. Ie, dych chi'n parcio Rolls Royce rownd y gornel, Dyna ddigon. Sergeant, arestiwch nhw! Yn sydyn, mae awrango tan ar y to yn galw, Helo, Dad! A dyma Maya, a dyma orangutan ar y to, a dyma Tiger hefyd. Felly mae'r orangatang yn galw, Helo, Dad! Dominic! Methau y Maer mewn sioc. Ond beth? Sut? Pam? A dan y diwedd y stori. Diolch am y rando.